d tafaska n tlalit useggas imaziɣen i yesdukklen imaziɣen merra deg umaḍal Smektayen-d Yennayer i wakken ad d-smektin taɣerma, idles, amezruy n Yimaziɣen i yesɛan nnig n xemsa alaf iseggasen di tudert-is. S wakka, asmekti Yennayer yettili-d di merra timura n Tmazɣa. Dɣa ula di tmurt n Leqbayel yettili-d usmekti-ines. Ad nwali amek i d-yettili uheggi n Yennayer di kra n tamiwin n tmurt n Leqbayel, abeɛda di tama iḥesnawen, dɣa Di taddart n At Ḥessan yettili-d dinna usmekti yennayer, d ayen ɣef ara d-temmeslay Wrida Buzara si taddart n At Ḥessan. Azul a Lakac, azul fell-awen merra. Uqbel ad d-bduɣ awal, ad d-iniɣ aseggas ameggaz i ddunit kamel, i yimezdaɣ n rebɛa tɣemmar n ddunit. D aseggas ara d-yawin talwit, ad d-yawin lehna d lxir. Wa yekksen ncallah lhirik-agi d-yusan, aql-aɣ yerra-aneɣ akk neddebdeb akken qqaren. Ad d-kecmen iɣriben ad ẓaren akk tibucirt tiwaculin-nsen.

Teggar-d l'association-nneɣ meḥsub tadukli-nneɣ tiɣri pour lancer un concours du meilleur plat traditionnel qui est seksu n yennayer, seksu n sebɛa isufar, neɣ neqqar-as nekkni irekmen, sebɛa isufar, irden, tajilbat, rates, ibawen, lḥemmeẓ, llewya n leqbayel,

Yeshel ma ad d-tiniḍ acu tebɣiḍ ad txedmeḍ, ad xemmen di la page n Facebook de l'association, ad lancen le concours-agi, s iniman ad kkert akk tilawin ad zkint, tin ibɣan ad tparticiper c'est normal. Ṣṣbeḥ, l'association tessewjed, tessewjed dagi tazeqqa d tqerraft, dagi tazeqqa d taddart, une exposition. D iɣerman n uxxam, si teɣrifin, ar uɣrum aqquran, ar lesfenǧ, ar seksu deg yirden, seksu d tasilt,

Deg-s ad tebyyit-a, deg-s ad meccen akk medden tawla termerḥ. Azekka in imir-nni, tigi d ay participin di lkonkur a d-awta, ad tparticipet tasewjest ayen a xedmet, tiyaḍnin, tilawin akk nniḍen a terret akk d asawen, seg s ɣur ḥal ferqen akk awaren ifter-d, ad d-ifter, ad kker timira n ṣbeḥ zik, deg yiḍ-nni ɣur ḥal lexsen akk ibiṣaren, ad kker-d ṣbeḥ zik a lǧam wafella, iyuzaḍ akk neqqan, ad ar timar-nni yemekri, ad asen akk zzeyyer, ad ččen,

Ṣṣafat akk n seksuwat akk yellan si Berkukes arma arma seksu temẓin. Acuɣer akk uẓeṭṭa imir-nni? Si liman akka, ma ttaran ciṭ urar i tilawin, ttaken as-d meḥsub ned, as as ternu urar, d win tin ibɣan meḥsub ad teskiṭ deg urar tecnut, ad d-tawi ticewwiqen, ɣef ayen akk n zik, ɣef ayen akk ibɣat. Yettil daɣen tikwal akka un concours de poésie, win yesɛan asefru ɣef tmaziɣt ad t-id-yini, win yesɛan asefru ɣef yennayer ad t-id-yini. Ma d tameddit imir-nni, ayen akken akk n wwet tiggat-nni, ferqent akk am akka d-nniɣ d tagella d lmelḥ, kul yiwen ad yawi ayen i s-iketben. Latay i t-yettawin s poète littéraire Moussan Latay, ad t-swen akk dinna zziyaṛ,

Euh, un plaisir akken di taddart yedda war akk akken gar medden ma d-asen akk akken lɣaci ttast-d akk akka tudrin agi akk i ɣ-d-iqarben ama si taddart tameqqrat at Menṣur agi akk gzaɣar agi akk nneɣ arma d at Wanec arma d ummaden des visiteurs yettɛeddi yani ma nniɣ-ak deg yiwet teswiɛt yelhan mliḥ mliḥ mliḥ incallah tura ad ikkes akk akken lehlak agi d uɣalt akk les festivités d uɣalt akk les activités

I Tmazɣa anda ma llan yimazzi war wakk Tmazɣa anda ma llan akk akk akk akk akk yerɣa tɣumar n ddunit Xaṭer Cebba Yaṛebbu ya tamurt tkecmeḍ tafdiḍ Dzzayir i deg-s A tamurt tkecmeḍ ad tafeḍ an Aljeryan deg-s. Hata, tanemmirt-nwen. Ttuɣ ur qeddmeɣ ara iman-iw nekkini d Wrida Buzara n dagi n At Ḥessan. Hata. Merci beaucoup, Saḥit Terri Akkac. Tanemmirt i keččini, tanemmirt i yimsefliden akk n Leqbayel. I Yennayer, di tamiwin-nniḍen n tmurt n Leqbayel, dɣa di tama n Nat Jennad, yetti-d dinna usmekti Yennayer, d ayen ɣef i ara d-temmeslay temyarut n teqbaylit, Zuhra Laɣa, a ɣ-d-tini amek i d-yettili usmektay n Yennayer di tama-agi.
Yemgarad d usfugel n yennayer si temnaḍt ɣer tayeḍ di tmetti taqbaylit, nekkini d nekkni dagi di taddart-nneɣ taddart n Yebḍac yettkin ɣer tɣiwant n Tmizar yeṭṭafaren lɛerc n At Jennad neɣ taqbilt n At Znad akken qbel.

Nekkni nxeddem d adrum, adrum kamel xeddmen yennayer deg yiwwas, xeddment ḥdac neɣ telṭac, yenna-d tnac-agi ur nzelli ara deg-s, ɣef wayɣer ur zellun ara deg wass tnac, d wagi ur ẓriɣ ara, ɛerḍeɣ ad d-afeɣ, ad seqsaɣ-ten ɣef wayɣer ula ur d-ufiɣ ara tiririt, maca di tuget tameqqrant zellun deg wass wis ḥdac, ḥdac yennayer, ḥdac janvier, ɣef wayɣer? ur ẓriɣ ara eh, ɣef acu n sebba eh, sebba umbeɛd akken i d-nniɣ eh, ttagaden ṭṭmeɛ yerna yella tufiq gar-asen zellun akk gibbas niɣ-d di tuget tameqqrant deg wass n ḥdac ad msefhamen akk lxalat neɣ ad iniɣ tilawin ad slexsent ayen yellan d asqi ama d lḥemmeẓ ibawen tagara ma tiyuzaḍ-nni akken ara xedment neɣ ara sxedmen yennayer ya ddurt uqbel yennayer ttserriḥen-asen ttserriḥen-asen ad ččen qqaren ad ččen taḥcict deg yennayer taḥcict-agi deg yennayer tesɛa ddwa mi d-yewweḍ wasni n yennayer zlun yuzaḍ-nni ad xemmen nnan-d nxeddem sebɛa isufar gar sebɛa-agi isufar nnan-iyi-d nxeddem ibawen imelxsa, ibawen yebrin, tajilbant yebrin, lḥemmeẓ, lɛezz, lubya n leqbayel, qqaren-d nernu takemmict n yirden, akka cwiṭ n yirden. Wagi d asfuggel n yennayer, amek i ten-sfuggul, amek sfuggulen yennayer dagi ɣur-neɣ zik-nni. Nniɣ-d d adrum. Llan kra n leqdicat daɣen xeddmen-ten di yennayer deg waggur n yennayer, wagi mačči ass-nni n yennayer mana xeddmen-tent deg waggur n yennayer, si tazwara n yennayer armi d taggara n yennayer, ufiɣ-d kra n yemɣaren seqsaɣ-ten nniɣ-as d acu txeddem akkagi di yennayer, yenna-yi-d neẓebber ddayla. Yennayer yelha ad tẓebreḍ ddayla. Daɣen ttqeddiren aɣanim, yenna-yi-d daɣen yiwen umɣar ini-yi-d daɣen ttqerricen-as i Zayla, ini-k ad ṭṭfen akkagi cwiṭ deg umgerḍ-is akk cwiṭ di tceḥniṭ-is, ttqerricen-as, yenna-yi-d d tibuga-s. Ɣef wayɣer i s-ttqerricen i yizzayra-agi, ur ẓriɣ ara. Amgarad yellan d usfuggel n zik-nni akked tura, ad d-iniɣ ahat ulac aṭas n umgarad, acu kan tura ur nxeddem ara yennayer d iderma, axaṭer tura mferzaɛent neɣ mbezruɛent twaculin, yexxamen, mačči am zik-nni. Zik-nni d adrum, tawacult, tiwaculin d timeqqranin, umbeɛd tawacult ar twacult. xeddmen akken ad run. D ayagi kan ahat ad iniɣ yezmer ad yili d amgaraz si zik-nni ar tura, wamag n leɛwayed akk kif kif, zik-nni am zik-nni am tura, iyuzaḍ llan wid ixeddmen yiwen, sin, ar tlata, yal yiwen acḥal ara d-iqidden i twacult-nni, daɣen ssewwayen aṭas n lmakla axaṭer tettas-d ẓẓayet mliḥ, ladɣa imi d iyuzaḍ n tmurt yetturban di tmurt ẓẓayit mliḥ mačči am wigi n tura. Iruḥen-d yiwen n umɣar Si tama n At Jennad, ula d netta yecfa-d ɣef Yennayer. Atan ihi d acu d-yenna ɣef Yennayer. Ad zlun, normalement, ilaq, zemreɣ ad d-iniɣ d imeddac treṭṭac, tnac xaṭ ggaren band, ṭṭrajun tanteglaci, yeɛni umbeɛd d acu d-rnun, ccɣel-agi d asawen, ẓebber anda yella Yennayer. Sqeddaneɣ animi yennayer ila melmi ttqerricen izwad. Twalaɣ-ten s wallen-iw-nken, mačči d abaḍ i yi-d-innan, ad ttqerricen deg umgerreḍ, ttqerricen-as i tzeḥniḍt, akka-d i tibuggas. Yennayer yesɛa lmeɛna ɣef acu lameḥ sɛiɣ-tt lmeɛna-nni mi yesɛa lmeɛna-s. Tasekla neɣ tamedyazt n teqbaylit tewwi-d awal ɣef nnayer. Atan ihi yiwen n usefru deg i d-mmeslayeɣ ɣef yennayer.

tamaziɣt s tidet ad tenɣer. Awi yufan nnayer kul ass akken ad nemmekti aẓar. Awi yufan nnayer iḍ d wass akken i dris as d yuɣal lqrar. Awi yufan nnayer d asalas akken ad d-ikkes tamazɣa s ṣṣerṣer. ttxilk a ɛemmi yennayer ur xeddem dinna d temɣart nekkni i nebɣa d liser kkes-d tagmat si tzeggart ma ulac yewwi-aɣ uxessar a ɣ-d ssiḥyir tasɣart Akken zluɣ ayaziḍ d asfel ɣef tegmat yeččan ifelfel i tseksu-s anezza seqfel ad iqqim seksu am medfel tadukli s axxam ad neffel ad d-ssaki willan d lɣafel